Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalary bilen tanyş edýäris. Daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gazanan atşynasy diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany. Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde gözelligiň hem-de kämilligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi ahalteke bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny hasam belende galdyrmak, dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, özara bähbitli tejribeleri alyşmak boýunça köp işler ýerine ýetirilýär. Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary atçylygy ösdürmekde, ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmakda we tohum arassalygyny gorap saklamakda netijeli işleri alyp barýarlar. Atçylygy ösdürmäge goşan saldamly goşantlaryny, türkmeniň milli baýlygy we guwanjy bolan ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmekde hem-de olaryň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda bitiren hyzmatlaryny, gazanan ýokary netijelerini hünär ussatlyklaryny göz öňüne tutup, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli karar edýän Şu daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň at gazanan atşynasy diýen hormatly ady dakmaly. Özbegistan Respublikasynyň Uzbegim ahalteke atçylyk hojalygynyň başlygy Awaz Hamidowiç Ismailowa, Ýaponiýanyň Akhalteke Affinity Co Ltd. Hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Miçiko Aoe, Türkmen bedewiniň milli baýram mynasybetli Türkmenistanyň at gazanan atşynasy diýen hormatly ady dakmak hakynda. Türkmenistanyň baýlygy we guwanjy, gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk pudagyny ösdürmekde, atlary ösdürip ýetişdirmekde, olaryň baş sanyny artdyrmakda, ahalteke bedewleriniň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda hem-de ýokarlandyrmakda gazanan uly üstünlikleri we ýokary netijeleri üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we görellili zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli karar edýän. Ýurdumyzyň şraýatlaryna Türkmenistanyň at gazanylan atşynasy diýen hormatly adyny dakmaly. Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş dolandyryş müdirliginiň, Hojalyk müdirliginiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýisi Şirmyrat Kakamyradowiç Agamyradowa, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň iş dolandyryş müdirliginiň, Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň seýisçilik bölüminiň seýisi Salyh Nuralyýewiç Rahymowa, Aşgabat şäherinden hususy atşynas Baýmyrat Aşyrowa, Balkan welaýatyndan hususy atşynas Kerimberdi Ýegengylyjowa, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Baýdak daýhan birleşiginiň kärendeçisi hususy atşynas Şükür Dädiçewiç

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny mundan beýlägem dünýä ýaýmak we atşynaslyk sungatyny ösdürmek hem-de Ýer ýüzünde atşynaslaryň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek, assosiasiýanyň agzalarynyň sanyny artdyrmak, bu ugurda öňdebaryjy tejribeleri atçylyk pudagyna giňden ornaşdyrmak maksady bilen Şeýle hem assosiasiýanyň müdiriýetiniň teswirnamasyna laýyklykda, assosiasiýanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna daşary ýurtlaryň degişli raýatlaryny kabul etmek, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna Türkmenistanyň degişli raýatlaryny kabul etmek, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň on üçünji mejlisini iki müň ýigrimi üçünji ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherinde geçirmek bellenildi. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň on altynjy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurberdi Begmyradowiç Meredow Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine bellenip, ol Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ýustisiýanyň geňeşçisi Begenç Ýazmuhammedowiç Gurbangulyýew Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesine bellenip, ol Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan ejadyndaky etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ýustisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanowiç Çaryýew Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan ejadyndaky etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Birinji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Birinji derejeli ýurist Rüstem Amangeldiýewiç Daňatarow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletgeldi Gurbanmämmedowiç Mämedamanow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Aşyrgeldi Baýramsahadowiç Annasahadow Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Rozmyradowiç Artykow Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Perman Allamyradowiç Ataýew Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Garýagdy Zülpiýewiç Jumaliýew Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, birinji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýkulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahym Akmyradowiç Akmyradow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbanow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli birinji derejeli ýurist Döwlet Sabirowiç Çaryýew Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.